یەکێک لەو تایبەتمەندانەی کە بەکاردێت بۆ دانانی مەرج بریتیە لە ئێڵس واتە ئەویش جۆرێکە لە کیوۆرد بەڵام ئێوە ناتوانین کیوۆردی ئێڵس بە تەنها بەکاربێنین بەڵکو دەبێت لەگەڵ ئیف بەکاری بێنین بۆمنە سەرەتا لە هەمان نمونەکەی پێشتر کە لێرە تێکست بۆکسمان هەبوو لەگەڵ بەتنەکە لێرە هەر شتێک لەناو تێکست بۆکسەکە داخڵ بکەین دەبێت بە نرخی ئەم گۆڕاوەمان بە ناوی نەیم ئۆکەی. لێر دەنووسین ئێف شەرتە مەرجێک دیارە دەکەین ئێف ئەگەر نەیم یەکسان بوو بە بۆ مەرزەکەوا دانێ ئەگەر هات و ئەو تێکس ئەو شتێک ناو تێکس بۆکسەکە داخلیکەین یەکسان بوو بەدانە ئەوە مەسج بۆکسێکمان بۆ پیشاندا واتە مەسج بۆکس دۆت شەو مەسج بۆکس دۆت شەو condition ئێس ترو مەرجەکە تەواوە ئەگەر هاتوو ئێمە وشەی دانامان داخڵ کرد ئەوە ئەو کاتە شتەمان بۆ پیشاندە بۆن ئێستا دەنووسین دانا کۆندشنی سرو هەر شتێکی تر بێزگە لە وشەی دانا داخڵ بکەین هیچ کارێک ئەنجام نادا بۆ مەبەستە ئەگەر مەرجەکەمان دروست بوو ئەوە ئەو کارەمان بۆ ئەنجام دەدا بەڵام ئەگەر هاتوو مەرجەکەمان دروست نەبوو ڕاستەوخۆ پرۆگرامەکەمان ڕاستەخۆ پرۆگرامەکەمان دەچێتە سەر بەشی ئێڵس واتە لە ناو بەشی ئێڵس لێرە هەر شتێک لە نێوان ئەم دوو کەوانەیەدا هەبێت ڕەنی دەکەواتە ئەنجامی دەدا بە مەرجێک ئەگەر هات و مەرجەکەمان دروست نەبوواتە ئەو شتێ ئەو تێکس بۆکس ئەو نووسنی ناو تێکس بۆکسەکە داخل دەکەین یەکسان نەبوو بە دانا، ئەو کات بەشی ئێڵس دەکەوێتە کار. بۆ نمونە گەر هاتوو مەرجەکەمان دروست نەبوو دەمانەوێت مەسەج بۆکسێکمان پیشان بدات بنوسرێت مەسەج بۆکس شەو بنوسرێت مەسەج بۆکس شەو کۆندیشن not true مەرجەکە دروست نییە لەچکە لەو کاتەی کە ئەگەر مەرجەکەمان دروست نەبوو ئەوا بەشی ئەڵس کار دەکا بەڵام ئەگەر هاتوو مەرجەکەمان دروست بوود بەشی ئێف ئەو نووسنێکە لەوان ئەم دوو کەوانەی تابەت بە ئیفەکەیە کارەکەی ئەنجام دەدات بۆ نێستا ڕانی دەکەین لێرە دەنووسین سەرەتا دەنووسین دانا ئەگەر بشەی دانا بنووسین ئەوە مەرجەکەمان دروستە بۆیە ئەو ئەو کۆدەمان ڕەن دەبێت مەسج بۆکس دۆت شۆ ئەو کۆدەش تایبەتە بە پیشاندانی مەسج بۆکس کە لەسەری نوسراوە کۆندێشن ئیس ترو کۆندێشن ئیس ترو بەڵام گەر هاتوو هەر شتێکی تر داخل کەین بێجگە لە وشەی دانا بۆ نمونە پی تی تی داخل دەکەین ئەوا ئەمە دروست نیە چونکە وتمان گەر هاتوو نەیم یەکسان بوو بە دانا بەڵام ئێستا نەیمەکەمان یەکسانە بە دی لەبەرئەوە ڕاستەخۆ بەشی ئێڵس دەست بە کارەکەی دەکات لە نوسین تەماشای کلیکمان کرد نوسراوە Condition not true لێرە ئەو بەشە دەست بەکارەکانی کرد ئەو پارچە کۆدەمان ئەو بلۆک کۆدە ڕەن بوو.